Yoo, Berekum man no a ɛda hɔ no yɛ Ɔsantehene ankasa na ɛkyekyere kuro no. Na ɛyɛ 1746. 1746. Ɔsantehene no wɔ hɔ ne ɛfrɛ no Opokuare. Opokuare. The first anaa? Ah, Opokuare the first.
Okay.
Ɔno na ɔne German. Mm-hmm. yɛ a ɛwɔ Ivory Coast, mhm. yɛ a wɔn ekuropɔn a na wɔn capital ɛne Bontuku. Bontuku. Mhm. Na saa Bontuku no, wɔn yɛ ɛɛ wɔn na wɔn fura wɔn ho gya oman. Gya oman. Gya ɛna abɛyɛ gya aman. Gya aman. Mhm. Ah. Gya gya oman fo na wɔn wɔ ɛɛ mfimfini ha. Wɔn bɛn ɛɛ baabi a san ɛɛ asan ɛkumase wɔ yi. Wɔn bɛn ha baabi. Ɛna wɔn gya wɔn man. ɛna ɔmo kɔ kyekyere saa ɛman no a ɛwɔ Bontokoro. ok nti german german fɔ na ɔmo wɔ ha ha ɛna ɔmo gyaa hɔ. ɛna ɔmo kɔ ɛ. ok ok ɛsɛ mo gya mo man hɔ ɛna mo aba abɛ kyekyere nti mo yɛ german fɔ na na ɔmo man no so ɛso mhm. ara bɛ wura baabi a yɛfrɛ no drɔbo drɔbo ne jape kurom jape kurom nyinaa ka ho ok na french fɔ mhm.
ɛne english fɔ na ɛbɛ kyɛ ɔman no mu ɛna ɛfa kɔ di france. Mhm. ɛna fa nso bɛdii asa ayi Ghana. Ghana.
Okay. Nkɛ saa deɛ a na nka ɛhɔ nyinaa yɛ Asante. Okay.
Efisɛ Asante no trɛɛ yaa kɔfaa Gyaman no ɛbɛka Asante man ho. Enti ansa na ayi gɔɔ so eh, ansa na Berekum ɛbɛkɔ hɔ no na Gyamanfoɔ no na asase no nyinaa yɛ wɔn dea. Ɛyɛ wɔn dea. Na ɔman a na ɛwɔ hɔ a na ɔde ne ho ɛyɛ eh, Wam. Wam. Wam fie. Ɛna Wamanafoɔ. Ok, Wamanafoɔ ne Wamfie. Ahaa, ɛno bɛn Berekum hɔ. Ok. Na na saa mmerɛ no na nka Dɔmaa ho. Mhm. Na ne nyinaa yɛ Gyamanfoɔ asase. Mhm. Nti Asante kɔ ko gyee Gyaman bɛka Asanteman ho no, na Gyamanfoɔ no nte wɔn ho ase. Nti wɔn a na wɔn asan ɛ ɛɛba abɛko. Na sɛ wɔn keka wɔn ho.
Ɛna Ɔsantene Pokuare srɛɛ Asɔkɔre ɛɛ sɛ ɔma ne nnipa. Yaa ya santi asɔkɔre yi. Ɛwɔ.
Afidiase yi.
Okay. Ɛwɔ ayi sɛkyerɛ.
Okay.
Ɛna ɔde ɔmaa ne nipa na ɔde ɔmo kɔ so yɛ hɔ. Nti asɔkɔre ahemfie foɔ ɛna ɛwɔ Berekum yi. Ɔmo na ɔkɔ kyekyere Berekum no. Okay.
Nti ɔmo no kɔ tena hɔ na ɔmo kyekyere hɔ a ɔmo ayi ɛyɛ nka ɛnɛ yi a nka ɛbɛka sɛ garrison. Military garrison. Yes. Nti ɔsantehene. ne military barracks ne mhm. Berekum. Santehene military barracks ne Berekum. Nti ɔde wɔn kɔ so yɛ hɔ sɛ yɛm biara ayifoɔ Germanfoɔ no bɛka wɔn no mhm. wɔn nsɔ ano no wɔn mmɛka na yɛmfa dɔm nkɔka wɔn ho nti adwuma a na wɔn yɛ wɔ hɔ ara no na sɛ bɛyɛ Germanfoɔ no wɔn mu a wɔn kyekyere bɔmaa no ana Nana Goɔ so hene ɛka ho asɛm no mhm. wɔn mu ara na ɛkyekyere abesim ɛna wɔn mu ara na ɛkɔ kyekyere German no okay nti wɔn nso a wɔn kyekyere ayi ɛɛ bɔmaa ne abesim no mhm. wɔn no nso firi ɛɛ suntrɛ so.
yɛ suntrɛ so kumasi ya south suntrɛ so ne north suntrɛ so. wɔn wɔn korɔ no ara ne ɛɛ ɛkɔɔ hɔ kɔ kyekyere wɔn nua mhm. ɛne kyerɛmisikafoɔ. ne ɔhene a ɛno ɔwɔ kumase saa mmerɛ ne mfrɛ no ayi ɔwɔ ansa na ayi dɔmaa ɛreba no mhm. nti dɔmaa no ɔwɔ suntrɛ so mhm. nti dɔmaa no ɔwɔ suntrɛ so no mhm. ɔhene a na ɔwɔ hɔ saa mmerɛ no ne mfrɛ no kyerɛmisikafoɔ kyerɛmisikafoɔ ɔno ɛna ne obiri ɛboa mhm. yɛ a na ɔkɔ aman ɛko mhm. yɛ a mhm. obiri ɛboa tɔɔyɛ okay nti ɔtɔɔyɛ no ɛna kyerɛmɛsikafoɔ no akyi no ɛɛ dɔmakusi ɛbaeɛ okay nti dɔmakusi no ɔna ɔsantehene yɛ no kradwani ɛma asanteman ɛna ɔte atua ɛna ɔkɔ kan ne nua ho ɔbɔmaa bɔmaa nti ɔsan te atua bie mu no ɛna wɔn kokum no wɔ abesim. okay dɔmakusi. Hmm, nti dɔmakusi no ewu wɔ abesim. okay ɛna onuanom a ɔka no ho no na wɔn ana akɔkyekyere ɛɛ german no mhm. ɛna wei no afiri mu no wɔn a edi n'akyire no ɛkɔɔ german wɔn ne ɛyi dɔmafo yi. okay wɔn no kɔɔ german no mhm. wɔn wɔ german hɔ no na wɔn san apem wɔn akyi ɛbaa. Berekum. Wofiri Berekum a, kuro bi wɔ hɔ, yɛfrɛ no Dɔmakwam. Saa Dɔmakwam no, ɛhɔ na na ɛyi Dɔmafoɔ no wɔ. Na na wɔn de Wampam.
Wɔn baeɛ no, na Wamfoɔ wɔ hɔ, mhm. Wamanafoɔ wɔ hɔ, na Wamfie so wɔ hɔ. Mhm. Na wɔn sɛ, montena yɛ pɛn mu ha. Okay, ne ɛbɛfrɛ wɔn Wampam. Nti Wampam na wɔn wɔ hɔ no, ɛɛ ɛna. Eyi ɛɛ mfie pii baeɛ a Ɔsandehene 1896 aborɔfo de no kɔɔ ɛɛ Seychelles. Seychelles. Wɔn de no kɔɔɛ no na asase no ne nyinaa ka Asanteman ho. Efiri Opoku Arepɛn so. Obiara ka Asante ho. Nti aborɔfo no se wɔn agye Asanteman no a sese wɔn na ebuo deɛ a. Ɛneɛ na wo a sɛbe eh, wo ne Asante apere so kakra no, wo mmom yɛde ɛhɔ rehyɛ wo nsa, ɛna aborɔfo no de mpɔtam hɔ hyɛ eh, Dɔmakwa mu nsa. Okay. Nti wɔn de hyɛɛ ne nsa no, na ɔsan tuu ya na ɔkɔkyekyere baabi a wɔfrɛ hɔ nom Dɔmahenkuro sesei. Dɔmahenkuro.
Ɛna ɔtena hɔ na ɔde hɔ yɛ n'ahenkuro. 1935 ɛna aborɔfo no san kaa sɛ dabi, Asante no nsan mmra biom. Ɛna wɔbisa sɛ, Mo a mo na moka Asante ho no, ansa na yɛrebɛfa Asantehene de no akɔ Seychelles no, mopene so sɛ Asante no nsan mmra biom anaa? Ɛna wɔbisabisaa ahemfo no a wɔwɔ hɔ saa mmerɛ no, dodoɔ no ara se, Yɛpene so sɛ Asante nsa mmra biom na Dɔmaa se dabi ɔne ɔmpene so ɛna Takyimaa se dabi ɔne ɔmpene so ɛna Berekum se dabi ɔne ɔmpene so. Saa mmerɛ no a Berekum se ɔmpene soɔ no na akonwa no akɔdi ɛm ɛm ɛɛ Berekum ɛɛ afiri adehyeɛ no hɔ akɔdi mma hɔ. Okay.
Nti sɛ yɛsan ba Asante a ɛbɛba adehyeɛ hɔ. Ɛbɛba adehyeɛ hɔ nti ɔmpene so. Nti ɛwɔ mu aa fie ahanu. ɛna berekum akonnwa no dii ɛma no nsam. Ɛna wɔn nya asɛm wɔn de asɛm no baa Asantehene Prempeh the the the second hɔ. Ɛna odi asɛm no na ɔsi dabi. Me na mekɔ kyekyere me kuro berekum. Wɔn a mede hyɛɛ wɔn nsa nie. Ɛnyɛ mma. na mede hyɛɛ yɛn nsa nti ɛnsan nkɔ adesie no hɔ ɛwom wom wom na ɛma no sɛ wɔn mpene na wɔn yɛ nso a na politics fo akɔtaa wɔn akyi yɛyɛ na ama ayi bono nsɛm no ayɛ tawee no nyinaa yɛ politicians politicians na ɛhyehyɛ akyiri wɔn biribiara ni wɔkora no wɔn akɔ wura mu monkasa yɛn nsom monkasa yɛn nka sante ho monkasa ayi Yɛmpene no, yɛmpɛ no sei, yɛmpɛ no sei. Na wɔn hyɛ kyerɛ na wɔn de sika ewura mu, politics so ba mu anaa sika aba mu. Nokorɛ.
Nti Dɔmaa se ɔnka Asante ho da. Na yɛyɛ dɛn na aborɔfo bɛbusa wo sɛ Asante no nsan mmra anaasɛ mɛnsan mma ma wotumi kaa sɛ ayi wo deɛ wompɛ sɛ bɛba. Nti ma dodoɔ no pene so sɛ ɛnsan mmra no, aborɔfo no penee so. Ɛna 1935 no nkabom no. san baa bio mu. Ɛbaa bio mu no, ɛhɔ na Yɛboafɛre yɛ a na ɔyɛ Dɔmanhene besuaeɛ hyɛɛ mu kena sɛ ɛyi Asante no aba. Nti sɛ yɛ nyinaa yɛyɛ Asante bio.
Ɛna didim didim mu ara kyerɛ sɛ Agyemang Badu a ɔdi kan ɔno nso so suae yɛ wɔ Kumase. Mm, ɔno nso suae kyerɛ Opoku Ware. Ɔno suae kyerɛ ɛyi eh, Ɔsandehene Prɛmpɛ the first. San bi suae eh, eh, ɔno wuiɛ no mhm. ɛna wei baeɛ. Okay, Ajawambadu the second. Okay. Ɔno baeɛ no ɔso ɔno deɛ mhm. ɔma Asante biam. Na ɔsuae kyerɛ hwan? Wei, mm. ɔnsuae. Okay.
Mm, ɔno ne pɛn so yi no ɔso ɔno deɛ ɔma. Ɔma. okay. nti ɔno ate atua okay.
ɔno deɛ atua na wateɛ mm. ɔfoforɔ ba a ebi a na ɔbɛba okay. ɔhu sɛ deɛ ɛteɛ ɛtɔrɔ bi a ɛtumi yɛ saa mm. ɔhene bi ba a ɔsɛ me deɛ mema na wate atena mm. ɛnɛ nso anyɛ ko kasakyerɛ nokorɛ nti wampene kasakyerɛ no so na ɔte wo baabi a ɔte wo baabi a kɔsi sɛ deɛ ɔbɛba a ɔbɛpene so no na waba na dɛn na ne nua baa deɛ ɔba ah, sɛ eh, obiara nko mm. eh, ne nuabaa no nso obi ntumi nka sɛ ɔbaa ma no kɔsi mhm. saa no yɛ a biribi sii bɔman yi mm. sɛ ɔne no mmienu na ka bɔɔ mu a na ɔmo ayɛ tawee ɛwɔ bɔmaa hɔ nti asase sɛ yɛ bɔmaa o sɛ yɛ borosanko o mhm. sɛ yɛ dɔmaa o mhm. baabiaa yɛ asante sɛ yɛ borosanko sɛ yɛ bɔmaa sɛ yɛ dɔmaa ne nyinaa yɛ Asante. Ɛfiri sɛ Asante no a wɔkyekyereeɛ, nananom kyekyereeɛ ansa na independent reba no, saa Asante no, ɛda so wɔ hɔ. Kwame Nkrumah reba no, na aborɔfo no frɛ Domaa nom ne Bono ne Nahafo nyinaa na wɔfrɛ wɔn West Asante. Na wɔfrɛ no West Asante.
na woyɛ west asante anaa ɔyɛ deɛ hmm. wonya asante hmm. wonya asante anka wobɛde west west western part of asante na wɔn de west asante na yɛka sɛ politics foɔ yi mhm. wɔnom bɛsesa din no yɛn sɛ baabi a yɛfrɛ no west asante no hmm. yɛtwa fa de akɔ Western Region. Ɛno ne baabi ani no mu a akɔhyehyɛ Western Region. Okay, okay, okay, okay. Yɛsan twa fa ɛyi deɛ ɛwɔ hɔ no a yɛbɛfrɛ no West Asante. Yɛmfrɛ no West Asante bio. Mm -hmm. Yɛbɛfrɛ no eh, Bono Ahafo. Mm. Na yɛfrɛ no Bono Ahafo no nso no eh, 1959 eh, ɛna mm-hmm. ɛsiiɛ. 1959. Mm.
Yɛfrɛ no Bono Ahafo no. Mm-hmm. Yɛsan ka kyerɛ mo sɛ mo asante no a mowɔ mu no, ɛno deɛ mpepaeɛ, moda so wɔ mu. Kwame Nkrumah asɛm no no. Mhm. Enti baabi a obiara som biara no, ɔnkɔ hɔ na ɔnsom. Na ɔnsom. Biem. Ɔnsom wɔ hɔ saa. Okay. Mmom edin no kɛkɛ ɛna yɛasesa no sɛ ɛbɛyɔ a administration mhm. ɛbɛyɛ easy mhm. anaa ɛbɛyɛ mmerɛ. Ɛna ɔka saa asɛm wei ɛkyerɛ hɔ. Ɛna wɔn a aka nyinaa pene so. sɛ edin no deɛ nka hwee mm. na ntepa deɛ ɔsɛ ɔne ɔmpene ɛnkɔhyɛ saa din no mu borɔhafo no mu nana tepa mm. okay enti sɛ ɔhwɛ a ɛdrɔ map no abɛhu sɛ tepa kɔ wura mu aa mm. yɛka no ɛnokorɛ paa nka tepa no ɛwɔ ahafo no mu tiri hɔ yɛ ahafo ano ɛhɔ ɛwɔ mu ɛnso ɔse ɔno deɛ Ɔmpɛ sɛ yɛbɛfrɛ no Bono Ahafo.
Ɔpɛ sɛ yɛbɛfrɛ no Asante.
Okay. Ɛnti wɔn a aka deɛ wɔn sɛ nyɛ hwee. Wo deɛ mm. mo sɛ edin no na mo asesa no a yɛbɛwɔ mu ne asom. Mm. Nti wɔn wɔ mu no a wɔn som no a ɛna dɔmaa takyiman ɛna mhm. dorɔbo. Mhm. Wɔn ka wɔn ɛɛ ɛho bɔ mu mm. sɛ wɔn ate kuo bi a yɛfrɛ no boronkyɛmpem. Boronkyɛmpem. Na wɔn saa boronkyɛmpem no deɛ. Mhm. Wɔn deɛ wɔn nka Asante ho. Asante ho. Nti na na gɔɔso hene ɛka no ɔse wohwɛ deɛ a deɛ ɔyɛ bono ɛbono yɛ kuro baako pɛ ɛna ɛfrɛ no bono. Mhm. Wɔn a aka nyinaa no kasa no a na kuro no a ɛfrɛ no Takyiman no a mhm. ɔyɛ bono no ɔka no mhm. ɛna wɔn no kɔsua kasa no bi. ok nti na kyerɛ sɛ bono kasa no deɛ ɛyɛ Takyiman. Ah, Takyiman.
Tegyimah no nso, baabi a na ɛwɔ no, nyɛ hɔ na na ɛwɔ. Mhm. Na ɛwɔ baabi Nkoransa, Aha. baabi a yɛ- yɛfrɛ hɔ mɔ Bono Maaso. Kuro ketewa bi wɔ hɔ sɛ wokɔ Okay. Nkurabo Kintampɔ. Okay. Yɛfrɛ hɔ Okay. Bono Maaso. Bono Maaso. Ɛhɔ na na Tegyimah no wɔ. Mm. Enti Opoku Are ɛ- ɛ- ɛ- ɛdi o- ɛ- ɛ- ɛ- ɛtu wɔn guiɛ no, na ɔgyee ɛhɔ nyinaa na ɔde maa ne ba. Ne ba Nkoransa. Nkoransa. Ɛna ɔno Tagyimaa no firi hɔ san de n'ani hwɛɛ baabi. Akyire yi na ɔsan baeɛ a ɔbɛnyaa baabi kakra yi a ɔteɛ yi tenaeɛ. Ɛna ɔsan de, ɛhɔ koraa na ɛnyɛ ne dea. Na takyi bi na na ɛwɔ hɔ. Na yɛfrɛ no takyi mmaa mu. Na Tɛkyi bi na na ɛte hɔ. Nti ɛna ne yɛfrɛ no Tɛkyi man mu. Mekɔ Tɛkyi man mu. Okay. Nti nyɛ ɛyi ɔno ɛyi no na bɛtoo ne din. Okay.
Amia nya Amia Kumfi na bɛtoo ne din Tɛkyi man. Na mmom ɔkɔtoe. Ɛna esan sɛ na ɔyɛ ɔhenkɛseɛ mhm. na tetete no ɔwɔ dini no nti no. Mm. Ɛna deɛ ɔkɔtoo no no gyee no. Ɛne ne tenaeɛ. Ɛne tenaeɛ maa no bɛyɛ.
eh, panin wɔ hɔ. Okay. Okay. Ɛna ne takyimaa no a na ɔwɔ no mhm. tete no deɛ ɛno wɔ ɛyi eh, bonomaa so. Bonomaa so. Nti no ɛɛ eh, wohwɛ wam so a mhm. ɛyi bɛtoo no dɔmaa mhm. ɛbɛtoo no nso sɛ sɛ wam no akɔhyɛ dɔmaa no ase. Yeah. Nti ɛtɔ da bi a biribi na esie na mhm. obi kɔhyɛ obi aseɛ. Mm. Ɛtɔ da bi a biribi na esie ɛna wo kura a woyɛ ɔhɔɔ no mhm. wo na wobɛyɛ ɔhene ɛwɔ ɔhenkɛseɛ ɛwɔ baabi. Nti ɛda so wɔ hɔ sɛ asante deɛ mhm. tete hɔ deɛ na wɔn kyekyerɛ no a aborɔfo no gyaa hɔ no enwuiɛ. Aborɔfo no koraa ɛpere. Ɛɛ Ghana no a ɛnnɛ yɛfrɛ no Ghana yi, Gold Coast no pere fawohodie no, na Asante wɔ no fawohodie dada. Nti na amanfoɔ ka sɛ yɛkyekyere Ghana no na Asante nka ho. Wɔn ka no saa a, ɛkyea. Mm. Ɛne sɛ ɛɛ 1943. wonim sɛ wɔnom a wɔfii aseɛ sɛ wɔreko apɛ fahodie no mm. wɔfii aseɛ tetee kuo no mm. na ɛyɛ ɛyɛ eh, united gold coast convention ɛfiri aseɛ ɛwɔ sɔpɔn sɔpɔn saa mmerɛ na asante no ɔmɛka ho na asante yɛ ne man a ɔte ne baabi nti aborɔfo no ɛman a ne ɔmubuo nyinaa no mofrɛ wei gold coast and ashanti gold coast and ashanti, ashanti. Mm.
nti Eh, Gold Coast no nyinaa nso na ɛka Asante no ho mhm. until 1874. Mhm. 1874 no aborɔfo no dii Asantefoɔ soɔ no, ɛna wɔn kaa sɛ ɛfiri no akura Asante wasa nka ho biom, mhm. sahwi nka ho biom, dankyira nka ho biom. Wɔn ɔtetee no nyinaa ɛna wɔn ka bɔɔ mu ɛna wɔfrɛ no Gold Coast mm. colony. Mm. nti saa Gold Coast no na wɔn no de wɔn ɛfa baabi de wɔn nsa kɔhyɛ krataa ase sɛ abrɔfo no mmɔ wɔn ho ban mfiri Asante ho. Okay.
Okay. The bond of 1844. 1844. Mo kɔ san saa krataa no. Ɛnti mo na mo hyɛ abrɔfo ase. Abrɔfo ase. Ɛna afei mo se afei de abrɔfo nkɔ. Mm. Asantefo nkɔ san krataa biara. Wo na wakɔ akɔ san krataa. Wo na wo dwane afiri asantefo ah. nsɛm. Okay. Ɛnti ɛbaa saa no na ɛyi eh, wɔn pɛ wɔn fa ahodeɛ no. Mm. Ɛna. Wɔnom bɛka kyerɛ Asante no a ɔde ne ho no sɛ, Mommɛka yɛ ho na yɛmpamo aborɔfo no. Mhm. Na mobɛka yɛ ho na yɛpamo aborɔfo no a, Ghana no nyinaa no deɛ, yɛbɛyɛ no te sɛ Britainfoɔ deɛ no. Mm. Ayi, head of state no anaa president no mhm. ɛbɛyɛ the king. Okay. Yeah, ɛbɛyɛ Asante king. Okay. Na Prime minister no. Prime minister no. Nso so ayɛ. Okay okay okay.
Ɛna ɔpene so mm. ɛna. Mm. 1943 ɔde kɔ ka ho mm. efi 1943 ba nyinaa asante ka ho na yɛko
efi 1943 ɛbɛ nyinaa asante ka ho ako ya ɛbɛpem 57 no a yɛnya independence mm. nti adɛn na wɔka sɛ wɔn nka ho

Dagombafoɔ, Dagombafoɔ yɛ the Asante of Esirim, adɛn nti na wɔka no saa? Yoo, sɛ wobɛhwɛ a Gonja ne Dagomba no wɔn bɛn. Yes.
Nti Gonjafoɔ no deɛ wɔto petee. Gonjafoɔ to petee, wɔantena faako. Wɔte wɔn faako kɛseɛ paa, wɔn asase so. wofiri wɔn so anaa wokɔ ayi eh, eh, dagombafo dagombafo ɛne mampurusi okay na dagom eh, gonjafoɔ no na wɔn pɛ akwantuo mhm. ɛne afuo yɛ mhm. nti wɔn to peten ga ɛnɛ baabi a yɛfrɛ no ghana nyinaa no mhm. nti wohwɛ akuapem a akuapem yɛ aman mmienu wɔn a wɔn ka asante twi yi bie anaa wɔn ka twi kasa ɛne wɔn a wɔn ka kyerepɔn kyerepɔn okay kyerepɔn fɔ.

Ɛyɛ Gonjafoɔ na ɛkɔtenaa hɔ kyekyeree Cape Coast. Cape Coast a, wɔn yɛ Guanfoɔ. Guanfoɔ. Ɛna Winneba mhm. ɛne ɛyi Elmina mhm. ɛne Efutu ne Ewutu mhm. ɛna ɛyi Kyerepɔnfoɔ wɔn nyinaa yɛ Guanfoɔ. Ɛka sɛ wɔyɛ Guan ni nso anakyɛ sɛ wɔyɛ Gonjani. Gonjani. Nti wɔn kasa no na ɛbɛfra ɛyi ɛyi aha twi deɛ no nti ama asesa kakraa bi. Ɛfiri Gonja kasa no. Gonja kasa Nanso no. nnɛ nyinaa wɔn kasa a Gonjafoɔ no te. Gonjafoɔ nso kasa a wɔn Wɔn te, nso nso. ɛte. Nti Kɔmfoɔnɔkye yɛ Gonjani.
Kɔmfoɔnɔkye, obiri kɔmfoɔ.
Yeah. O ɛkyɛ sɛ ɔka o- o- ɔmfiri Akuapem na ɔfiri no. Wɔ ne fa na ɔfiri no ɛyɛ Gonja ɛyɛ Guan.
Okay. Okay. Ɛyi, ɛɛ, ɛyi, lo- ɛɛ, local government minister ɛyɛ ɛɛ papa yi ɛyi dambotwe ɔkrɛ ɔkrɛ mpɔtam hɔ nom no nyinaa. Mhm. so saa guan no wɔn nyinaa nso bɛyɛ asantefo yaa na obi busa sɛ mhm. ɔbɔ n'akyi ɛyɛ akuapemini mhm. yoo na ɔyɛ akuapemini no na na waba abɛduru ha no saa mmerɛ no na asante ni hɔ mmerɛ a na ɔyɛ akuapemini no na asante biara ni hɔ.
mmerɛ a na ɔyɛ kuapemni no na asante ni hɔ ɛna ɔtu fi akuapem na ɔde ne ho bɛbɔɔ ɔsɛ atu mhm. ɛna ɔm bɛkyekyere asante na wo a wobɛkyekyere yɛ no woyɛ deɛ bɛni ok nti ofiri ofiri hɔ na ɔbɛfa ɔsɛ tu yɔnkoɔ mhm. ɛna ɔne ne bɛkyekyere asante nti wɔn mu mmienu na de edin asante no baeɛ saa anyɛ saa deɛ a na obiara te ne baabi mm. mampɔ te ne baabi dwaben te ne baabi nti saa time ne yɛfrɛ yɛfrɛ yɛfrɛ Ɛyi Osetu ne nkurɔfoɔ a na ɔne wɔn teɛ ne yɛfrɛ wɔn sɛn? Ɔno Osetu no deɛ na ɔwɔ Kwaman baabi a post office ɛyi. Ɛdum post office. Ɛhɔ na yɛfrɛ no Kwaman.
Ne yɛfrɛ no sɛ Kwaman. Eti na Kwaman na ɔno da ne man ɔnhyɛ obiara ase. Hmm. Ɛna Dwaben da ne man Mampɔn da ne man ɛɛ kwa ɛɛ Bɛkwae da ne man mhm. Ɛsunya da obiara da ne man. Obiara.
Ɛna
geographical areas no na na yɛama ne din. Okay. Ɛfrɛ ha sɛkyerɛ. Sɛkyerɛ kwabere.
Ɛyi ee eh, nti ɛno na na ɛwɔ din. Nti mm. ɛno nso nkyɛn sɛ na ɔhene baako na na hwɛ so. Mm, mate ase.
Adanse saa na na teɛ. Mm. Ɛna na wɔn nyinaa hyɛ dɛnkyerɛ ase.
Okay. Nti obiara de ne ho na ɔde hyɛ dɛnkyerɛ ase.
Na ɛno no ɛni tan a na yɛde tan wɔn nti na wɔn fa bi ka bɔ wɔn sɛ dabi. wɔn yɛnko nneyɛɛ faa ho deɛ, yɛ a wɔgyee wɔn faa ho di a wɔbɛfrɛɛ no Asante. Yɛrekɔ nyinaa, yɛreba nyinaa, Okomfo Anokye ne ne saatu na wɔkyekyere Asante no. Na wobɛkyekyere w'Asante a, na wobɛfrɛ no Asante a, obi tumi ka sɛ sɛ wonyɛ Santene. Na Okomfo Anokye ɛba nsɛ na ofirii ɔno no hɔ baa Asante? Yoo, ɔsaatu,
Pemso ɔsaatu na ɛkɔtoo no wɔ. akwa mu. Kɔtoo no wɔ akwa mu hɔ. Mm. Na akwa mu no, saa mmerɛ no a yɛreka no, na ɛwɔ ɛɛ Nyanoase, wɔn mo kuropɔn no mm-hmm. ɛwɔ Nyanoase. Nyanoase no yɛ nsawa mu. Nsawa mu. Mm.
Ɛne yɛfrɛ no sɛ Nyanoase. Okay. Na saa wɔn no firi asumnya, mm-hmm. wɔn foɔ no, mm-hmm. yɛ adɔmaa ka ho, wɔn firi asumnya. Ɛnna wɔkɔkyekyeree kurow bi a wɔfrɛ no Asamankɛse. Asamankɛse, Asare ne man kɛseɛ. Efisɛ Asare ne man kɛseɛ. Wɔn mfeasumnya no, wɔkɔeɛ no, kuro a wɔkɔkyekyereeɛ no yɛ Asamankɛse. Ɛnna ɔde Asamankɛse no gyee nkuro a ɛwɔ hɔ nyinaa, ɛnna ɔtuu ɔde ne ne kuropɔn no, ɔyii Asamankɛse no firii so na ɔde baa ɛyi, Nsawam, Nyano ase. Enti na Akwamu. bɛyɛ ayi ne kuropɔn bɛyɛ nyano ase yɛ bɛn nsawa okay nti saa mmerɛ no a yɛka sɛ ɛna ayifoɔ ɛɛ akyemfoɔ ɛne mhm. akɔmfoɔ kɔkoeɛ 1730 mhm. 1730 ɛna wɔn pam akɔmfoɔ yie ɛna wɔn kɔɔ baabi a wɔn wɔ sisi ɛyi ɛyi volta n'akyi hɔ okay tí wɔn kɔɔ yɛ no asase a na wɔn ti soɔ na ayi akyemfoɔ no ɛfae sompa ɛfɛ wɔn no faeɛ no ɛna. ɛyi baabi a yɛfrɛ hɔ Akuapem yi mhm. na ɛyifoɔ guanfoɔ no a ɛwɔ no wɔn nso na wɔn ka ɛyi akwamfoɔ no akwamfoɔ no ho ɛna esan sɛ akwamu no abɛdi akyemfoɔ nsɛm nti no mm. wɔnom de ɔhene a na wɔwɔ hɔ ɛfrɛ no ofori panin mhm. na ɔde ne nua kumaa ofori kumaa kɔtena akwamu ɔkɔtena ɛyi Akuapem hɔ
nti na kyerɛ sɛ ɛhɔ nyinaa san bɛyɛ akyemfoɔ deɛ ɛna 1742, Ɔsantehene Opoku Ware kɔko gyee hɔ nyinaa na ɔde kaa Asante ho. Na akyem nti baabi a na wo akɔgye akwam de aka wo deɛ ho, me nso mabɛgye wo de mabɛka me deɛ ho, na w'akwam no a ɛka wo ho no nso abɛka me ho.
Nti no, by extension no, Asante no kɔfaa baabi a nti akyemfoɔ sɔre a ɛnnɛ wɔtumi ka kyia history sɛ wɔn nka nhyɛ asante ase da ɛnso eighteen eh, twenty four mhm. eighteen thirty one mhm. ɛna aborɔfo ne asante sign treaty mhm. maclean treaty sɛ ɛhyeɛ no efiri na kuro asante wɔmɛpem baabi apra ɛwɔ no na wɔn nso deɛ mɛpem baabi apra wɔ no. Nna mu akyem nyaa ne faahodie. Nna ayi Mfantse ne Nkran ne hɔn nyina na ɛka Asantse ho no, wɔn nso nyaa wɔn faahodie. Ekyin 'thirty one treaty' a yɛfrɛ no Maclean Treaty na egyae wɔn. Ɛno nti na yɛse Asantse ntwa. pra. Yes, ka mebisa saa asɛm yi sɛ adɛn nti ne yɛse hmm. Asante ntwa pra. Ontwa pra kyerɛ sɛ. Otwa wobɛwu anaa? Ɛbi, ɛhyɛ, ɛyɛ hyeɛ. Yɛsi agye si yɛtwa dwan bi yi apayɛ. Dwan deɛ, mhm. yɛkɔ berekum no yɛ yɛtwa. Mo, yɛsi mo duru hmm. tanɔ so no. Eh, baabi a nsu kasi ɛda biara no, woduru hɔ a, ɔhene woduru hɔ a. Adɛn nti adeɛ, wɔntwa adeɛ na ɛbɛsie, teacher? Ɛyɛ, ɛyi. Onipa tuntum biara no deɛ, ɔgye eh, sunsum mu nneɛma di, ɛsan gye honam mu nneɛma di. Yei nti, eh, mahu sɛ eh, social media no sɛ mmerɛ a ɔhene ɛtwaa Tanɔ nsuo no, ɛsuo Tanɔ no, yɛse eh, cars no bi a na ɛdi akyiri ebi nya accident ebi baako kɔ bɔɔ baako to ɛma na ɛna mi ɛsɛ wei deɛ sɛ amanfoɔ de kɔ wura mu sɛ ɛdeɛ wei deɛ accident na ɛba ɛbɛ na manfa spiritual nneɛma bi akɔwurawura mu. Nti yɛka sɛ
ɛɛ Santehene ntwa pra a mhm. ɛyɛ kasako a ɛkyerɛ sɛ Santehene ma ɔnkorɔ so anaa ma ɔmɛfa mhm. nsase na ɛwɔ pra mhm. n'agya no nka ne deɛ ho. N'ano a ɔhene ɛkɔ akyem yi ɔkɔ akyem sɛ ɔbɛka yɛ a ɛyɛ ɔkye hene ɛbɔ odwa a ɔto nsa frɛ yɛwura ma ɔkɔ obie yi yɛsi yɛwura eyi apayɛ oduru pra n'ano no wɔn yi apayɛ atwa adwan bɛɛ fifty. anaa ɛyɛ yi ansa na wotumi atwa sɛnea amafo mmom nyɛ saa ntira nsuo nsukɛseɛ biara ɔhene biara wotwa sukɛseɛ a mm. wobɛtwa ɛnyɛ santehene nkɔ na saa mmerɛ mene dwan mene dwan a mɛndɛ yi sɛnea ɛsɛ ɔboa wo ho sɛ ɔnim ok mhm.
ɔhenkɛseɛ biara nti no saa ɛyi asantehene ntwa pra no mm. ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ kyerɛ sɛ Ɛɛ ɛyɛ kasakoa kɛkɛ ɛkyerɛ sɛ ɛhyeɛ no da prɛm. because of that treaty na wɔn san yɛ no. eighteen thirty one eighteen thirty one na asante ne ntwa pra ɛyɛ ɛdɛn na eighteen thirty one mhm. eighteen sixties mhm. eighteen twenty six mhm. ɔkɔko wɔ katama so ɔfa plane anaasɛ ɔfa deɛ. na saa mmerɛ na plane wɔ hɔ. nti o ntwa pra ɔbɛ dɛ wakɔ nkran. nokorɛ
nokorɛ nokorɛ.

aborɔfo na ɛbɛ waawaa wɔn firi ho mm-hmm. nti wo oburoni ba waa ofiri ho asante deɛ ɔno ɔnte aseɛ ɔnte adeɛ onim deɛ ɛfrɛ no tiriti mm. ɛdeɛ deɛ anim ara ne sɛ yɛnnua nie ɛne afa no a ɔka yɛn ho a ɔka yɛn ho a mm. ɔsom sikadwa mm. ɛno na yɛnim nti saa Buroni baa no ɔba w'awofiri ho a, eh, mpɛn pii no, Asante ɛfa no sɛ bɛsi nnɛ nyinaa ɔneɛ Wodeɛ. woka woka Asante ho. Okay. Baabi no a ɛyɛ eh, wɔn kɔɔ koraa Asante gyee mu koraa no, ɛyɛ baabi a pra no ɛkyɛ mu no. Ɛyɛ akyem no. Akyem, eh, Mfante, Mfante, Asen, Asen, Twifo, Twifo. Nyɛman. dɛnkyira dɛnkyira nyinaa kɔdi aborɔfo no hɔ nti 1831 no mm. ɛna ɛde eh, dua sii so mm. sɛ eh, ɛhɔ nka asante hɔ na mmom bono ne n'ahafo deɛ mhm. biribiara saa nsi
okay biribiara saa nsi treaty biara ma ɛda so wɔ hɔ Na ɛwɔ hɔ no ɛna emu kakra bi sɔre a na ɔma te atua. Mm. Ɛno yɛ atuateɛ. Ɛno yɛ de atuateɛ. Wate atua nkyerɛ sɛ wonka ho. Okay.
Ɛyɛ atua na wateɛ. Ɛna atua na wateɛ.
Obi foforɔ ba a ɔbɛba. Hmm. Hmm. Anaa yɛne nya kasakyerɛ te sɛ deɛ nana Gos man hene ka sɛ wɔne no kɔkɔ akɔtena ase a, ɔno ampene a, ɔkɔ a, foforɔ ba a, ebi a wɔne no ka a, ɔbɛsan aba. Enti ebi wɔ hɔnom a, ɛyɛ saa.
Ɛno nso nkyerɛ sɛ seesei asase a dɔmaa no te soɔ no, ne nyinaa yɛ Asantehene asase. Asase a dɔmaa te so no.
Ɛfiri sɛ ne nyinaa ka Asanteman ho. Ne nyinaa ka Asanteman ho na buroni se. Mede wo hene kɔ Seychelles, enti wo hwɛ so. Wo hwɛ soɔ no, ɛna buroni kɔeɛ, ɛna ɔɔkɔ no, ansa na ɔɔbɛkɔ no, ɔse 1935, mo, mo, masan de mo adeɛ ama mo. Na deɛ ne dea no a ɔgye firi ne nsa mu no, ɔsan de n'adeɛ ma no a, na ɛyɛ ho adea.
Dɛ wo a wo yɛkaa sɛ bɛhwɛ so akyire no, wo na adea. Daabi.
Okay. Na, na, na adɛn na Asanteɛ ntumi anko nnuru Sirim? Adɛn na wɔn ho ɔden kyɛn Asante anaa? Daabi, ɛnyɛ ɛko no bi, ɛbi wɔ hɔnom a ɛnyɛ ntɔkwa o, mhm. ebi wɔ hɔ a kasakyerɛ waa wo ba mhm. sɛ mabɛka ho, mhm. ebi wɔ hɔnom a woyɛ werɛkyerɛ werɛkyerɛ werɛkyerɛ werɛkyerɛ na woyɛ no nti na ɛyɛ sɛ yɛbo na yɛde wo ka ho. Ɛsɛ wo mɔ oyɛ oyɛ ayɛ stubborn oyɛ asoɔden. Nti na ɛfrɛ no sɛ ebi wɔ hɔnom a ɛyɛ diplomacy ɛna yɛde wɔn bɛka ho. Obi wɔ hɔ nso so a ɛyɛ ko ɛna yɛde no bɛkaa ho obi wɔ hɔ so a ɛyɛ biribi foforɔ ɛna ɔno ara mpo na ɛsɔreɛ ɛna ɔsɛ ma bɛka ho na ɛsrɛ mu a woka no wɔn nyinaa bɛka ho ɛsrɛ mu no gonja ɔsandehene ɔsɛ kwadwo ɛne opokuare ɛna de bɛka ho wɔn ko kɔɔ hɔ ɛna ɔsandehene ɔsɛ bonsu ɔno nso de coastfoɔ no mm. nyinaa bɛka ho mm. ɛna ɔsantini ɔsɛ kwadwo ɔno nso de esirim fa baabi nso bɛka ho mm. enti ne wɔn nyinaa nsa na obroni ɛreba no deɛ ne wɔn nyinaa ka ho enti ɛɛ eighteen forty four mhm. ɛyɛ ɛfrɛ no sɛ berlin conference of eighteen. 44. Ɛna ɛde ayi bi baa sɛ aborɔfo no nkyɛ mfa. Ɛna ɛmaa Fransefoɔ no faa Bonduku hɔ no, ɛma Englishfoɔ no nso faa Asia ha, ɛna Frenchfoɔ no faa Esirim hɔ nyinaa kaa wɔn deɛ hɔ. Burkina hɔ nyinaa ɛkaa wɔn deɛ. Anyɛ saa deɛ a, na wɔn nyinaa ɛka Asante man no. Ɛma wei bɛde Dagbon Mhm. Kotoko. Mhm. Dagbon deɛ e. Kotoko. Ɛno nti na ɛma Asantefoɔ ne Dagombafoɔ bɔ no anaa? Dagomba Kotoko no.
Mhm. Asantefoɔ no edin Dagbon no, Mhm. yɛn yɛnhunu ka. Aha. Ɛna yɛka no sɛ Anwan, Anwan Kotoko. Ɛna Asantefoɔ ka no sɛ Anwan, Anwan Kotoko. Anwan, aha. Ɛnam Dagbon no a na wɔn ntumi nka nti no. Aha. Nti Dagbon no Asantefoɔ ka no Anwan. Anwan Nti na Kotoko. nantwie akakraka kakra a yɛfrɛ wɔn Anwan anantwie no.